Awle, a hmasa berah chuan eng nge communication chu a awmzia kan tih chuan JF Dictionary chuan inkal pawhna, inbiak pawhna, inbiak tawnna tiin a hrilhfiah a ni. Picture a kan hmuh ang hian modern means of communication, modern kan tih chuan. Tunlai tihna a ni a, milem a kan hmuh ang hian tunlaia inbiak pawhna hrang hrang kan hmelhriat tawh sa heng. Mobile phone te, internet kaltlanga email kan tih social media hrang hrang, Facebook te, Twitter te, WhatsApp leh Telegram leh tam tak a awm bawk a. Radio te, satellite te pawh inbiak pawhna vek a ni. Tunlai tluka khawvelin inbiak pawhna a neih that ber tum hi a la awm kher lo ang. Hmanlai history atangin lo sawi zau dawn ta ila, a hmasa berah chuan smoke signal an tih a ni. Smoke chu kan hre theuh awm e, mei khu sawina a ni. Hetiang hi North America hmanlai ah leh China ramah te an hmang nasa a, thingtlang leh ram hnuaiah te pawh, TV ah te pawh kan hmu thin ang. Hmanlai chuan Indo thinte an ni a, An sipai leh mipuite kohkhawm nan te hla awm awm leh awm loh rang taka inhriattir nan mei khu hi an signal atan an lo hmang ve thin a ni. Tichuan means of communication kan tih chu tlangpui kan hrethiam chho ang a, inbiak tawnna, inbiak pawh tawnna a dawt leh kan sawi tur tan chuan parva, messenger pigeon an tih hi kan sawi fiah leh dawn a ni. Parva hi hmanlai chuan thu inthawn nan an hmang nasa hle mai a. Messenger pigeon an tih pawh hi messenger kan tih chuanin message thawn tu tihna kha a ni mai a. Heng parva te hi khaw pakhat atangin khaw dangah te an thlauh kual tir a. An taksa khawi lai emaw remchang laiah lehkha emaw message te hi an thlung bet a. Tichuan an duhna hmunah khan an va thawn tir mai thin a ni. Rawng hun lai daih tawh khan Julius Caesar a pawn. A Lalram chhunga a sipai hotute biak pawh nan a lo hmang tangkai ve tawh thin bawk a ni. Video kan hmuh ang hian indopui pakhatna leh pahnihna lai pawh khan tu ram mai pawh khan Messenger pigeon hi an lo hmang nasa hle a ni. Heng Messenger pigeon te hianin indopui pahnihna leh pakhatna lai khan an thi hnem em em mai a. Heng poison kan tih tur hla awm tak tak boruak a awm te khatiang indopui laia battle field field chhungah te khanin an thi nasa em em mai a, sipai ten an hmang tangkai bawk si a, an thu inthawnna ber pakhat a ni. Chuvang chuanin sipai te khan inkhang hun lai khan nuaih hnih chuang vel parva hi hmang niin mithiam te chuan an record nge nge a ni. Milem a kan hmu ang hian Messenger pisan zingah pawh a lar deuh mai pakhat a awm a, chu chu Share Army an ti a ni. Share Army chu Indopui laiin a lar bik hle mai. Indopui pakhatna laiin sipai zasawmkua pali zet, battalion, khat chu bo mai tura rin an ni tawh a. Chu mite chuanin Share Army kan tih Messenger pisan hi a message thuziak a pek avangin an nunna zawng zawng chu chhan himin a awm a ni. An him ta vek tihna a nih chu. Indona ah hian a ke leh a mit hre rami hian a ti na nge nge a, a ke leh lam phei chu a bung hial a ni, milem a kan hmuh ang tho hian. Indopui pahnihin a lai vek khan Allied Force kan tih tang rual pawl ram te khanin Messenger Pigeon kan tih parva sawmtum pahnih zet te chu huaisen lawm an Victoria Cross an tih ran ran pek theih tluk pui awm ang vel chu an hlan nge nge a ni. Le tunah chuanin heng Messenger pigeon kan tih te hian engti eng takin nge thu hi an thawn dik chat chat theih tih hi zawhna awm thei a ni a. Pakhat hnaah chuanin sap tawng emaw tawng mihring tawng hrim hrima pigeon te hnena chutah chuan va pe la, kan pu va pe rawh tia va hrilh kha awmzia nei teh vak lo a ni. Chuvang chuanin an duh nana a neitute hian an va thawn kual tir va vak thei chuang miah lo a. Ah, a hmasa berah chuanin kar sawmli paruk a upa an niin an awmna hmun nghet tura an tia an chen lai lawk tir vang vang phawt a. Khawi hmunah pawh awm tawh mahse, a chenna ngheta a ngaih chu a inah a ngai kum kual tawh thin a ni. Tichuan indonaah chuan an keah te an thuziak thawn duh kha an dah mai thin a, tichuan indonaah. Indona hmun atang chuan an chenna hmun hla tak leh him ah khan thuziak kha an va thawn ta thin a ni. An chenna kum hlim tur te hi thlan sak lawk dan a zir in a thawntu khan a thawn duhna kha a hre tawh mai dawn a ni. Sawi tawh ang khan hmun hran hran duhna lai lai ah an thawn tir emaw va pek tir kha thil theih ngawt a ni chuang miah lo a ni. Pigeon Messenger pialamah hian in mihring in hma a sawn chho zel a, heng hman tangkai nih hnu hian in. A tun hnu pawh hian pigeon messenger kan tih te pawh hi an la hmang tho va, amaherawh chu inbiak pawhna te a changkang tawh vangin hmanna vak tur a tam tawh lo va ni. Engpawh ni se, history of communication kan tih tur hmanlai atanga mihringte inbiak pawhna lama kan thran chho dan kan zir chho zel a. Tikhanin telephone te Alexander Graham Bell-a ten a han hmu chhuak a, kum sakhat zariat leh. Chawmret pariat chho velah mi chuan telephone te pawh hma lo sawn chho zelin telegraph tih te an la hmu chhuak zel bawk a. Tichuanin telegraph kan tih hianin code hnuain a inthawn thin a, Morse code an ti bawk a, chu chu Samuel Morse a hming chawi a kal a ni. Chupa chuanin heng code tereuh te te hmang han hneh hmang hian thir hrui an inthawn thin a, inbiak pawhna pakhat atan an hmang bawk a ni. Tichuan radio te hmuh chhuah lo ni zel a. Heinrich Hardt chuan sangkhat zariat sawmriat paruk khanin heng radio waves te hi an awm ngei ni tih a hmu chhuak tawh bawk a, electromagnetic wave ti hialin an sawi a ni. Hengte hi megahertz, kilohertz kan tih te atanga rawn kal a ni a, Heinrich Hardt a hming chawi a phuah a ni nghe nghe bawk a ni. Leh tichuan a tawp lam kan hmuar bawk tawng a. Hma lai chuan smoke signal khan a hmang thin a, tichuan a hnu deuhah pigeon kha messenger kan tih kha an hmang a, tichuan morse code kan tih ten lo chhun zumin helai milem a kan hmuh angin text te kan hmang tangkai a, tin radio te kan hmu chhuak chho va, audio kan tih tape te kan hmu chhuak chho zel a, telephone te pawh kan hmu chhuak zel a, tikhanin mihring inbiak pawh dawnna kha hma kha sawi zel a. music te kan in chhuak a a khatiang khan track te kan siam thei ta a chuan mobile phone a rawn chhuak chhuak a in karna rim a rawn zui a tikhan email te whatsapp kal ta in phone a awlsam takin kan ti zung zung tawh mai ni eng pawh ni se hengte hianin side effect an nei leh a a that lohna lam pawh chungte chu vawiin atan chuan kan sawi lo meng a heng min chuan communication kan tih te hi-- Engtin takin nge mihring nuna nghawng dan? Chuan helai chat a kan ruang hian he kan device, handset, kan smartphone piah lamah hian enge a dawtah hian communication atan mihring te hian kan hmuhchhuah leh tak ang tih kha a vawiin tan kan zir tur nise. Tichuan a tirlam atangin tawi teh tehin kan sawi leh lawk ang a, mihring khanin a tirlamah khanin hmuhchhuah kha kan la nei tam lo va. Hetilaia lung caveman an nih lai te kha chuanin bangah te, thil kha an ziak thin a, chung chu blogging tunlai kan ti ang deuh, Facebook ah te status WhatsApp ah te kan va upload ang deuh khan anni chuanin khang hun lai khan bang ah te khan an ziak mai thin a, tunlai a kan nun dan en chuan a inang ve viau mai a, tin zan ah te khan kawtah te mei te khan an chhem a, tikhanin in signal nan te khan an hmang ve thin a ni. Chuanin tun ang hunah chuanin mihring leh kan lo changkang tawh a, khang tiang ngai lo khanin insihnawlna tur tha tak tak kha kan nei tha tawh em em mai a ni. Khan kan nunphung hi kan thil hmuh chhuah zir hianin a inthlak danglam ve zel a ni. Tin, Rohingya te pawh hei online teaching te kan lo kal a, kan sawi bel duh chu hetiang karah pawh tianga means of communication te hi eng nge ni a, a thatna te thawk chhuak a hmang tangkai theih turin kan rilru kan siam zel tawh a nia. Vawiin tan chuan dut pawh a pawk dang le.